Ie, ffarm Crigmore ym Mhenparc ger Aberteifi oedd y man cyfarfod, lleoliad newydd i glwb beicio clasurol y Teifi Seid. Cyn dechrau, roedd cyfle i bawb gael ymarfer i gyfarwyddo gyda'r trac newydd, a'r cychwyn gwaethaf posib i Gerwyn Coch Llath Williams. Damwen yn ystod yr ymarfer! Bore bai, groeso boi ymlaen i es i mewn iddo fe a gyriodd y beic upside down a Es i gydag e, a mae wedi plygio'r fforcs a mae jyst wedi bennu am iddi. Y rasio'n gynta oedd y beiciau cyn 1965. Brwydr rhwng y Challengers oedd hon am fod y tad a'r mab, Terry a Gareth, yn y crysau melyn adnabyddus. Tair ras i gyd yn y dosbarth a'r mab Gareth gath y gorau ar ei dad, yn ennill dwy ras a felly y dosbarth. Terry, pencampwr Ewrop tair gwaith, yn ennill un ras ac ail yn ei ddosbarth.

Seventh I would have said no. Nesa oedd dosbarth y beiciau cyn 1968. Mitchell Harris ar gefn i BSA oedd gyflyma yn y ras gynta, ond collodd yr ail ras ac o gynlyniad, Phil Anslow o Bont y Pŵl âth â choron y dosbarth, wedi iddo gwpla'n ail, trydydd a chynta yn y dau ras. Cafodd Dan Evans o Lanelli dair fuddugoliaeth allan o dair yn nosbarth y beicie cyn 74. Fe'n ennill y bencampwriaeth gyda un rownd yn weddill. Ail yn y dosbarth oedd Andy Storey o Landudno ar ei Honda, a thrydydd yn y dosbarth oedd Sam Gittos ar ei CZ. Yn anffodus, dim ond un pâr wnaeth ymddangos yn nosbarth y Sidecar, felly marciau llawn i John Caffrey o Hwlffordd a'i bartner Dan Spencer o Wlad yr Haf. Yn cefnogi ac yn noddi'r digwyddiad unwaith eto eleni yr enwog Bill Gwyn. Ond yn anffodus, ddim yn reido. No, I won a gold medal for falling off. Um, I don't know how I did it, and I shouldn't have been able to do it, but they gave me gold for doing it. But I hurt my shoulder and my blade, shoulder blade, so I was I came to look after Cochin, but um, he's not having a good day, as you know. Nag oedd wir, ar ôl cwmpo yn yr ymarfer ath pethau o ddrwg i wath i Gerwyn, wedi iddo gael gafel ar feic arall. Nes i fenthyg beic, gath intas pan o'n o, so sy'n lwc dy fi a di. O gwbl. Na un peth bydd lwc dy fi, bydd yn sgrwb dy fi fori. Ti'n cael benthyg feic arall te, sy'n doi heb dri? Na, sa'i meddwl ni, na, well i fi byd o'r bryw o ragor o feics. Un oedd yno'n cefnogi oedd chwaraewr rygbi i'r Scarlets ac i Gymru, Scott Williams. Aderyn bach yn gweitha i, fod ti arfer cystadlu dy hunan? O ie, tybed bach, pryd o'n i'n ifanc, ond wnes i dewis rygbi wedyn a fi'n credu nes i'r dewis gorau. A sy'n want yn y tŷ Ail Gideon dy fe? Falle ar ôl y rygbi? Ie, ar ôl rygbi siwr bydd i'n meddwl, digon amser da fi i motorbikes wedyn. Mae Coch Llath yn gwerthu beic os ti moyn, mae wedi plygu tymed bach ond mae ar werth da fe. Ie, fi'mod, fi wedi gweld e. Ie, it's no good fi'n credu. Yn nosbarth The Twin Shocks cafodd Rhys Edwards a Nigel Davies frwydr ffyrnig trwy'r dydd yn hedfan o gwmpas y cwrs. Ond ar ddiwedd y dydd, Rhys a'th a hi yn ennill Pob ras. Dau ail a thrydydd gafodd Nigel, a Dan Evans gwplodd yn drydydd yn y dosbarth. Ond hefyd yn gystadleuol iawn, reidwyr lleol, Gareth Noble a Dylan Davies. Ond doedd pethau ddim yn mynd cystal i Iwan Midway. Be ddigwyddodd? O, wedi cael ei bwsio gormod, bach mwy, dipyn o sand a chi mynd yna, jyst i croesi.

Ie, yeah, stick out yr hen rai, ta. Fi'n credu bod e'n well i fi. Yn ogystal â'r rasus confensiynol, roedd na ras arbennig er cof am y reidiwr ac arwr lleol Garnet Bowen ar y cyd gyda chlwb beicio Arberth, a Phil Anslow o Bont y Pŵl a tha'r clws goffa arbennig yma. Llongyfarchiadau iddo fe ac i glwb y Teifi Seid am gyfarfod llwyddiannus dros ben.